העי, איטס יעקב ענד ראזענבערג. ווי גייט אונזער צייט? צייט גייט אויף וואס מען פאוקעסט. סאו, ווייסט אליין, ווען מען טוט עפעס וואס איז ענדזשויעבל, האסט עס ליב צו טון, גייט די צייט געשמאק, לעבעדיג, און שנעל. טוסטו עפעס וואס, איך מוז עס טון, איך האב נישט קיין ברירה, איך ענדזשוי עס נישט, איך וויל עס נישט, דעמאלטס איז איין מינוט צו סאך, דאס ווייסטו. סאו, וואס קענען אונז פאוקעסן אז צייט זאל זיין געשמאק, און וואס זאלן אונז בעסער וואס ווייניגער פאוקעסן אז צייט זאל נישט ווערן פארלוירן? סאו, לאמיר עס אראפלייגן אין דריי פוינטס, דריי חלקים אויף וואס א מענטש קען טראכטן, און אויף וואס א מענטש קען פאוקעסן, און לויט דעם גייען אונז טשוזן וואס איז די בעסטע. יעצט די ערשטע פוינט איז זיך אליין, א מענטש קען פאוקעסן אויף זיך אליין, יעצט איז דא מענטשן וואס טראכטן ס'איז נישט מעגליך, מען קען גארנישט טוהן, אדער ס'דא מענטשן וואס פארגעסן, אבער די אמת איז אז א מענטש קען זיך אליין קאנטראלן, ער קען געבן א מינינג פאר יעדע זאך וואס ער וויל, ס'רעגנט אינדרויסן? גייסט ארויס אינדרויסן, דיין קאר איז פול מיט שניי, יא דא אין מאנטריאל, וויאזוי פילסטו? אדער אמאל ווייסט מען זעט מען קלינט אפ איינעם'ס קאר און נאכדעם טרעפט מען אז מען האט אפגעקלינט א צווייטנס אנשטאטס די אייגענע, וויאזוי פילט מען נאכדעם? קענסט דיך קאנטראלן און קענסט זאגן קוק דאס איז געווען באשערט, אדער קענסט טראכטן ס'איז געווען א טשעלענדזש און איך קען גיין ווייטער, אדער יוי פארוואס איז דאס געשען? אבער אונז האבן די אפשן צו קאנטראלן וויאזוי אונז פילן, אונז האבן די אפשן צו קאנטראלן וויאזוי וואס דאס מיינט צו מיך. וואס מיינט די זאך צו מיך? סטעפ נאמבער טו איז מענטשן ארום דיך קענסט זיי נישט קאנטראלן, פילע מענטשן זאגן יא איך קען קאנטראלן מיינע קינדער, איך קען קאנטראלן זאכן אין מיין הויז, ם ם איט דאזענט ווארק דעט וועי, און זיכער נישט פאר לאנג ראן, יעדער איינער ווייסט קינדער ווערן עלטער זיי טוען וואס זיי ווילן, וואס איז אונזער אפשן? וואס קענען אונז יא טון? אונז באקומען פאר דעם פוינטס, יא לאמיר זאגן מען באקומט פוינטס פאר וואס מען קען דין איז אינפלוענסען, האבן אן השפעה אויף די מענטשן ארום דיך. סאו דאס ווענדט זיך יעדער איינער וואסערע מין מענטש ער איז. איז ער א שטילע מענטש האט ער השפעה אויף א קליינע חלק פון מענטשן. איז ער מער א פאפולער מענטש האט ער א גרעסערע השפעה. איז ער א פרעזידענט פון א קאנטרי האט ער א ריזיגע השפעה. קען ער האבן אן השפעה אויף די גאנצע לאנד. אזוי גייט עס עקארדינג צו וואס וויפיל מענטשן דו האסט ארום דיך, און דאס איז די פלאץ וואו מען קען האבן א השפעה אבער מען קען עס נישט קאנטראלן. יעצט די דריטע פוינט איז אז דו קענסט גארנישט טון. קומסט ארויס אינדרויסן, ס'רעגנט, האסט געוואלט גיין ערגעץ, קענסט גארנישט טון. קענסט נישט מאכן ס'זאל סטאפן צו רעגענען, קענסט נישט ארויסברענגען די זון. קענסט נישט טשעינדזשן פון ווינטער צו זומער, און דו קענסט גארנישט טון וועגן דעם. נאכדעם איז דא די אנדערע די אנדערע זאכן וואס דו קענסט אנקומען, איז דו קומסט אן מענטשן וואס זענען אינדרויסן פון דיין נעטווארק, אינדרויסן פון דיין פון דיינע מענטשן וועמען דו קענסט אינפלוענסן. דו קענסט נישט אינפלוענסן איינעם אין נארט קאריע, פארוואס? ווייל דו קען האסט נישט קיין אפשען אנצוקומען צו אים. און נאך א זאך, וואס דאס איז אין א וועג די וויכטיגסטע, איז זאכן וואס זענען שוין געשען. פאר דעם האב איך פאר דיך א גוטע מעשה, יעצט, און ס'האלט מיר יעצט שוין ביי די צווייטע מאל ריקארדן די ווידעא, פארוואס? כ'טרעף מיך נאך די ווידעא, מ'זעהט אלעס, מ'זעהט אלע אימאשענס, מ'זעהט ווי די מויל רוקט זיך, אלעס זעהט מען, ס'אפשר זייער גוט ווען איך קען אריינשרייבן אלע סאבטייטלס, אבער, נישט דא קיין וואויס, קענסט וואלסט נישט געהערט די אידיש, וואלסט גארנישט געהערט. יעצט אינסטעד אוו גיין פאוקעסן, יוי וואס איז געשען? און אראפגיין און ווערן, נאו וועי. וואס איז געווען איז געווען, איך קען עפעס טון וועגן דעם? איך קען נישט, איך קען גארנישט טון, וואס איך קען טון איז דאס, איך קען עס נאכאמאל ריקארדן, סאו מען בלייבט עקסייטעד, מען בלייבט ענערדזשייזד, דעליווערט מען נאך איין, און א גוטע! סאו, וואס דארף מען אונז פאוקעסן, און וואס איז די בעסטע פאר אונז צו פאוקעסן? איז די בעסטע איז אוודאי נאמבער וואן. ווען דו פאוקעסט אויף דיך אליין, האסטו אלעס ארום דיך, קענסט זיין פרייליך, קענסט זיין צופרידן, קענסט זיין ענערדזשייזד, קענסט אינפלוענסן. די צווייטע איז אויך א פלאץ ווי מען קען טון, האסט א אפשען צו טון, קענסט רעדן מיט די מענטשן, קענסט טרייען צו דעליווערן פאר זיי געוויסע זאכן וואס זאל זיי העלפן, אבער דארט האסטו שוין נישט די אפשען צו קאנטראלן. אבער ווען ס'קומט צו די דריטע, וואס קענסט גארנישט טון, קענסט נישט טשעינדזשן וואס איז געווען, קענסט נישט רעדן מיט מענטשן וואס זענען אינדרויסן פון דיין נעטווארק, און דו קענסט נישט טוישן די וועטער אינדרויסן, און אזוי אויך ווען ס'קומט צו ווען א קינד צוקלאפט זיך, וואס איך האב געהאט פאריגע וואך, מיין זון האט זיך צוקלאפט, ער האט זיך צוריסן די אויער, כ'האב געמוזט ארויסלויפן פון די היים, כ'האב געמוזט ארויסלויפן פון אפיס, וואס קענסטו טון, קענסט גארנישט טון, מ'דארף גיין קענען מ'פון דעם. דאס איז נישט זאכן וואס אונז קענען, אבער אויב אויב מען קיפט די פאוקעס אויף דעם, יוי, פארוואס איז דאס געשען? דעמאלטס גייט מען דאון די דרעין, מען האט נישט קיין כח, מען וויל נישט גארנישט טון, און דאס שלעפט אריין צו נאך א זאך וואס מען וויל נישט גארנישט טון. סא, געדענק גוט, פאוקעס אויף דיך אליין, קאנטראל וואס דו ווילסט, קאנטראל ווי אזוי דו פילסט, זאג דיך אליין, איך וויל דאס זאל מיינען דאס, פארוואס? ווייל דאס גייט מיך געבן מער ענערדזשי ווי ווען דאס גייט מיינען עפעס אנדערש. הצלחה און סייעתא דשמיא אין אלעס וואס איר טוט. האסט עס ליב? האלט דיך נישט איין. האסט עפעס צו שרייבן? שרייב א קאמענט. אין די קאמענטס איז דא א לינק צו מיין קאלענדער. סקעדזשול א האלבע שעה. געשמאק. לאמיר עפעס דיסקאסטן. הצלחה.